huya mweya mutsvene ndifambe newe asika ndiregererei mwari ka nekuti ndinotadza but usangozotadza so nyaya iri panapa ndeyekuti nhasi raa rimwe zuva kana wanga usina kusubscribe chibva watosubscribe iko nhasi izvezvi ibva wongosubscribe kuitira kuti usazosare pane dzimwe nyaya dzinenge dzichiteera because panapa panoitwa mareals mareal real real e, munoziva pane nhau yatakabva nayo kurefu tichiteerera zvino ndoda kuti nyaya yacho nani inenge yakuda kusvika kumagumo so kuchabva zvichabva nemi vateereri kumacomment section uko kuti muri kuti kudii nazvo e, nhasi izuva rechina ende eh, tiripo aiwa tiripo ndasangana nenyaya yehombe chaizvo tiripo pamasowe zuva ranhasi riri zuva rechina ranzi zuva rejestens zuva remaronda mashanu iro zuva rakaroerwa mwanakomana jesu pamuchinjikwa aiwa zvechokwadi zvinorwadza zvinorwadza dai angari mwana wako akaroverwa pamuchinjikwa seizvozvo kana kuti mwana wako akaurayiwa hake nebanga obva afa same time kana kupfurwa nepfuti zvinhu zvinorwadza what more akaroverwa akashungurudzika asati afa asina chaidya kusvika azongofa ega imagine pamwe akafa nenzara akafa nekubuda ropa rakawanda akafa nemarwadzo wakomana zvifunge uri pauri ipapo kuti chii chainyatsokuitika orit nyaya yedu iri pakuda so e, taona madzimai vauya vava negemenzi rikaereswa mufunge asi raereswa zvanzi havakwanise kuripfeka nekuti mutemo unoti havasati vabatwa musoro shem ah, zvakaoma ah, tichati dimbu dimbu pane zviri kuitika so Ee, zvadaro madzibaba vabva vavati, Aa, munozovabata musoro mangwana chava chishanu mukunge vaswera vari pano pamasowe kana kuti nguva yekuti tanamata chishanu vobva vabatwa musoro ndipo pavachaudzwa tsanangudzo dzavo dzemanamatiro neupenyu hwavo mukunge vachinamata nhai aiwa zvinhu zvakanaka chose mukange mazviteedzerawo kana imiwo kwamuri ikoko zvechokwadi masowe akanaka unoudzwa zvakawandawo zviri mberi nezviripo madzimai vauya nemurume wavo saizvozvo vari mukati mekunamata zambara hanzi raveswa saizvozvi zvatiri kungoona zambara raveswa e vanhu vanamata vanamata vaimba vaimba e madzimai vakabva vatanga kurira hanzi nentimi ini ndaingonzwa kuti ndimi ndandisina kumbodzinzwa zvakadaro madzimai vakatanga kurira nentimi madzibaba vachibva varirawo nentimi vakabva vati imbai rimwe vhesi randisingacharangarire zvangu kuti raimbwa richinzi kudii asi rakabva raimbwa ipapo ipapo madzimai vachirira nentimi vachirira kani vachirira vakomana murume wacho nani achingonyemwerera kuti asinai zvaanenge mashura kuti ichokwadi here ichichi ombofunga achizvitongesa zvinhu zvakawanda zvinhu zviri kutoitika chokwadi izvi haa dzinenge nemamani ha ishuwa murume wacho nani aizvitongesa asi vabva pakunodaro madzibaba vakabva vanyarara zvavo madzimai ivavo vakabva vasimuka sechishamiso zvikanzi a ah, rufaro mamuri rufaro mamuri e, panguva yese iyi vapenyu vachinamata ndaratidzwa e, pano patiri kunamata pachitendererwa nemakore asi makore acho nani anga achita kunge ari kufukidza vanhu asi anga ari machena abva atanga kunaya mvura inenge mhute yekuti yanga isingatotese vanhu zvichibva zvapera zvakadaro pakabva patanga kuimbiwa rimwe vhesi ranga richinzi nderenyasha namadzibaba mushure mekuimba kwevhesi iroro vakabva vadudzira zvandisingakwanisi kuti ndizvitaure e, vadudzira zvechokwadi ah, zvakaratidza kuti madzimai vanga varatidzwa dzanga dzisiri nhema kwakusiri kufunga kwavo anga asiri manyepo zvechokwadi madzimai vanenge vakutoprofita ava ah, isai nyaya yacho kucomment section tinzwe kuti chii chiri kuitika kuna madzimai ava hadzisi mhepo dzekumba kwavo here ndovo mweya mutsvene wacho vakomana inga zvavo hanzi vakutooneswa ichokwadi zveshuwa ah, zvadaro madzibaba vakabva vasimudzwa namadzibaba vepasowe vachibva vataurirwawo nhau dzekumusha kwavo kwavakaberekwa mufunge vakabva vatoudzwa kuti kubasa kwanyu kwamuri kushanda ndaona masangana nemuyedzo yekusvikirwa nematsotsi muri pabasa ii amene madzibaba ichokwadi and nditori nevamwe vanhu vakambonditi uchaona zvako tanga tisina kana kumbotukana vakangoti uchaona zvako ipapo pabasa pounoshanda one day tichakusvikira ini handivazive varume ivavo vakangotaura ini takangotiwo pamwewo sevanhu vemuno vanokwanisa kungozvidaro pamwe kudhakwa Horaiti madzibaba ichokwadi ndoo zvandiri kutaura pano kuti muchasangana nemuyedzo muri pabasa penyu asi chandinokumbira kuti musati mabva pano mupiwe nhombo imwe chete muzoenda monoishandisa kumba kwenyu nepemunoshandira ndichakutsanangudzirai zvamuchandoita kana muchinge masvika ikoko amen madzibaba ndinotenda chose vakabva vagara pasi panewo vamwewo vakaporofitwa ipapo vamwe vaiva neurwere hwavaitova nawo ipapo vakapiwa muteuro vamwewo ndoo vaitoti zvachinja mufunge ipo pano vamwewo ndoo vaisimudzirwa zvipo zvavo vamwewo ndoo vaivakirwa miteuro yedzimba se vakomana munongoziva muno mujoni mujoni zveshuwa mune vanhu vakawanda vakarasikirwa nedzimba mune vanhu vakawanda vasina